Selâm aleykum aziz sericiler! Bugünki musafarımız ürmetli Elmaz hanım Bahşış keliniz onı beraber qarşılayıq ve ona bizim beş sualimizni yollayıq. Elmaz oca ana tiliñizni hayğırğan qırımtatar bala şairi. Onıñ altı cıyıntığı dünyanı kördi ve küçük oqucılar arasında sevimli ve rağbetli oldı. Qırım Junior taqımı çoq şiirlerni seslendirdi ve işletip çıqardı. Olarnı bizim internet saifemizde ve içtimaiy ağlarda tapa bilesiñiz. Baluqta kim olmağa istediñiz? Arzularıñız yerine keldimi? Men bellesem, balalıqta men adiy bir bala edim. Büyük böyle bir isteklerim ğaliba da yoq edi. Tek işte bir babama baqıp, babam kibi ciddiy, oqumuşlı bir oca olmağa istegen edim. Çünki er vaqıt köre edim balalıqta babam er vaqıt kitap oquy edi, gazetler oquy edi. Bu bir istegim bar edi men. Ekinci istegim, Qarbaba bitamlarnen yaşağan edik ve olarnıñ ağızından çoq eşite edim men, Qırım aqqında ikâyeler, Qırımdaki yaşayışın añıp, naz yaşağanlar, ne yapqanlar, kimlernen yaşağanlar. Ve menim tasavurımda bu ikâyeler bir masal kibi edi. Ve. Er vaqıt aves ete edim Qırımnı körmege. Ve on beş yaşımda olğanda biz Özbekistandan Qırımğa köçip kelgen edik. Ve men pek sevdim Qırımnı. O vaqıt öyle bir eyecanlı edim. Ve Qırım içün bu masal kibi bir topraqlar içün, işte mında yaşap. Çoq böyle büyük bir işler yapmağa arzu ete edim. Bilmeyim, işte, bu ekinci arzum daa ğaliba yerine kelmedi.
Balıqta nasıl baba ediñiz? Ana-babañız siznen ğururlana edimi? Ana-babalarımız ğururlanamı, yoqmı? Bu sualge cevap bermek biraz qıyın, çünki böyle sualler iç bir vaqıt bermegen edim ne anama, ne babama. Ne tüşüneler, ğururlanalarmı, yoqmı, onı men bilmeyim. Amma er vaqıt ana-babamıznı utandırmayıp yaşamağa areket ete edim. Bizni öyle terbiyalay ediler. Bu, ğururlanmaq meselesindey. Nasıl bala edim balalıqta? Ebet, men er kezdayin bir bala edim. Özüm bir yahşı taraflarım, lekin bir yaramazlıq olğan bir taraflarım olğandır. Er kez öyle yapa. Biz de kimseden eksik olmadıq. Umumen alğanda, men pek hayalperest bir bala edim. Bir şeyni tüşünip, bir şeyler uydurıp cürmege pek seve edim. Ve bazı da istemey, bir öyle bir menim uydurğan şeylerim bir yaramazlıqqa çevirile edi. Meselâ, bir kere biz dostumnen kütüphanege çoq qatnay edik ve ketken edik bir kere kütüphanege ve anda bizim kitaplar turğan yerge kirsetken ediler. Bizim közlerimiz fırıl-fırıl oldı. O qadar kitap, bir kereden, istegeniñizni saylap alırsız, dediler. Biz de başladıq de birsini oqumağa, de birsini oqumağa. Bayağı eglendik. O arada, ebet, qaranlıq da çökip qaldı. Üyge qaytqanda, tabi, anamdan bir tazır da eşitken edim. Böyle bir bala edim işte.
Tılsımlı lampanı tapsañız, nasıl üç istek sorarsıñız? Tılsımlı lampa bek meraqlı ebet. Tılsımlı lampanı tapqance istekler ep peyda olama. Onıñ içün tek üç istek degil de, çoq şey sorar edim, amma er kün,

çeçeklengenini, inkişaf etkenini pek ister edim. Bütün dünyada yaşağan qırımtatarlar öz Vatanına toplaşıp yaşağanını pek ister edim. Ve mana şunday baht zera, öyle bir zaman kelir, inşalla, eger de bu bizim isteklerimiz yerine kelse, cürermiz biz senen, Aqmescitte olsun, Kezlevde olsun, Kefede ya da Aqyarda, er tarafta bizim milletten halq yürecek, er kes terbiyalı, ana tilinde laf etecek. E, biz senen bu şeyni körip pek quvanırmız, inşalla. Bu birinci istegim. Ekinci istegim. Bütün dünyada hasta balalar olmasın, hasta insanlar olmasın, er kes sağ-selâmet, bahtlı yaşağanını pek ister edim. Ve bizim qırımtatar halqımız bu sırada er kesnen beraber bahtlı olğanını pek ister edim. Üçünci bir istegim bar. Men bu malgece çoq fırsatım olmadı, amma pek ister edim dünyanı kezmege, pek sevem seyahat etmege. İnşalla, seyahatçı olmaq, çoq memleketlerni, ülkelerni körmege qısmet olur. Böyle üç istegim bar.
Baba, öz illesinden nasıl eñ müim şeyler bilmek kerek?
til, din, milliy terbiye ve oquvğa, bilgige ıntıluv. Tilini saqlasa, balalıqtan ögrenip kelse, tilini saqlar, millet olaraq saqlamay fırsat olur. Çünki eñ müim millet içün bu onıñ ana tilidir. Din ve urf-adetlerimizin. Aşlap alsa, demek ki, bu insan terbiyalı, ana-babasını, öz evlâtlarına muhayit olğan, qayğırğan insan olıp çıqar. Ve bilgige, ilimge, kitap oquvğa ıntılsa insan, demek ki, bu insan progressiv bir insan olur, ilerige ketken, Bir insan olur ve halqımız içün ve o insannıñ özü içün bu pek faydalı bir noqtadır.
Qırımda ve bütün dünyada yaşağan balalarğa nasıl tilekleriniz bar?
Qırımda ve bütün dünyada yaşağan balalarğa Men ilk evelâ sağlıq-selâmetlik tiler edim, oquvlarında muvafaqiyetler tiler edim ve eñ müimi, özleri qaysı milletten olğanlarını iç bir vaqıt unutmasınlar. Oqusınlar, büyüsinler, çeşit türlü zenaat saipleri olsunlar, belki alim olurlar, belki artist olurlar, belki daa bir başqa belli insanlar olurlar, amma iç bir vaqıt ve iç bir vaqıt özün ana toprağını, bizim Vatanımıznı iç bir vaqıt unutmasınlar. Ve Qırımda yaşap olamağan qırımtatarlarğa. Men sıq-sıq mında kelmege fursatlar tapqanlarını ister edim. Kelsinler, tarihiy vatanlarını körsinler, belki olar mında yaşamağa isterler. Yaşamağa fursat, çare tapamağan soyları, kelip-kelip, ziyaret etip, Qırım'ın çeşit türlü köşeciklerini körip, tanıp, belki de bir yardım eterler. Amma öz. Yüreklerinde er vaqıt bu duyğunı saqlasınlar, bu sevgi duyğusını. Çünki bizim ecdatlarımız ep şu duyğunen yaşap kelgenler ve bizim neslimizge onı aşlağanlar. Biz de özümizin balalarımızğa onı aşlamağa isteymiz. E, olar da özün balalarına aşlasın, öyle etip devam etsin ve bizim Vetanımıznı kimse unutmasın.
Musafirimizden seyircilerge sual.
Qaysı bir şiirimde terbiye ve terbiyesizlik aqqında söz yürsetile? Doğru cevap bergen balalarğa eki dane kitapçıqnı ediye etecem. Elmas ocanıñ sualine doğru cevap bergen insan ondan mahsus bahşış qazanacaq ve Armançıq mecmuasına abune olacaq. Keçkene Ramazan Ğalibi İbragimov İlyas, o beş yaşında ve Novovasilivka köyünde yaşay, biz onı hayırlaymız. Video tübünde layk qoyuñız ve bizim YouTube kanalımızğa abune olmağa unutmañız!